my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi and make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. some french musicians dem don come dey sing p-square testimony song to entertain di crowd wen president bola ahmed tinubu and im wife wey be remi tinubu land for inside france for dia three days visit.

2025. di ogbonge nigerian nollywood actress wey be omotola jalade ekeyinde aka omo sexy don come dey thank god for her health after wey be say she talk say doctor come dey tell her say dem no fit do anything o at all but say but na god na him come save her life as she come dey talk say the sickness start the time wey be say she go the academy voting member viewing of the gladiator say na there the sickness come start as dem come rush her take go hospital. president bola ahmed tinubu don come dey tell di president of france wey be emmanuel macron come dey tok say for insecurity for inside nigeria say dem don work am well well say like dis na say nigeria don dey very secure for any of dem to come invest for inside nigeria come dey talk o say pertaining to education say nigeria get plenty people wey be say dem go school well o wey be say dem dey very educated and dem dey ready for france people to come to train them for any skill. we are doing better now in the area of security. I can assure all the investors here that Nigeria is open for business. Uh, and I thank you for your collaboration. Vital to this is the education of our children. We have a vibrant youth population that is well educated and ready to be trained. The investigation and enforcement team wey be nafdac e don come go raid tire village wey dey for trade fair complex inside lagos state as dem come seize some fake drugs dem wey be amoxicillin 500mg ampiclos capsule 500mg and other ogbonge drugs dem wey be say dem be fake dem seize all of dem. di billionaire businessman wey be joey zaza don come do small traditional wedding ceremony for inside parlour as plenty nigerian celebrities dem come dey hail am dey congratulate am for im wedding wey go well. The Nigerian Army don come arrest the investigative journalist wey be Fisa Yoshoyobo for inside illegal oil bunkering site. They arrest am three days ago. and na di sixth division of nigeria army for inside port harcourt rivers state na dem arrest am. di lagos state environmental task force wey be kai don come arrest dis man for on top jibowu bridge as im come try go dey remove iron and screw wey dem use take build di bridge and na osho di magistrate court na im dem come carry di man take go as dem come sen ten ce am for four months imprisonment. Dis female youth corper don come post dis picture of her uniform, NYSC uniform wey don tear as she come dey talk say na one teacher na im beat her come tear all her cloth during wey be say she go collect her clearance later for inside day junior secondary school for Kulele Ilori for Kwara State. She say because she no greet the teacher well. The China Hunan province scientists don come see one place wey plenty gold dey for one go goat field and the goat dem reach about 1100 metric tons dem wey the goat dem cost reach about 100 billion dollar. dem don arrest dis woman wey wear law choosing apron cloth after wey she go throway dirty for road as lagos state government say na all those dirty wey dey throway for road na im dey block gutters wey be say water no dey fit dey flow well o as the lagos state environmental task force come arrest am come dey warn all the locations dem o say dem no go take dis kind thing lightly o

You will follow me, oh. You don't know that it's wrong. You don't know, eh, you will come and explain to them that it's About 4,449 Ekoraba police officers um, don come carry nigerian police force and also inspector general of police to take go court oh, as they come talk. o oh. say dis lawsuit oh, na national industrial court na im dem carry am take go for inside abuja say because dem no gree take promote dem after wey di police commission don come approve their promotion according to their law they no still promote them. The appeal court wey dey for inside lagos state don come stop the jail term of dr femi olaleye wey be the managing director of optimal cancer care foundation and wey dem accuse the same for snatch kpekus of one girl wey be rape as the appeal court come out come talk on friday november 29 2024 say the lower court wey first of all judge the case say do mistake o for their judgement say because e no get direct evidence as appeal court come discharge come acquit dr femi olaleye. yes na bishop news o'clock my name na nehi make una enjoy una day.